Serokê Navenda Kurdî ya Lêkolînan li Elmanyê, Niha em mijara bi mijara germ dest pê bikin. Newav Xelvê ez hema ji te bipirsim ev çi bû ev şerê du bi şev qewimî? Hêzên girêdayî HTŞ'ê yên girêdayî dewleta Tirkiyê pêşî êrîşê ser Qesedê kirin. Şer û pevçûn agahiya te heye çêwa ye? Niha sekiniye gelo? Carek din baş bo te û mêvan û temaşewana. Hikumeta şer a heta niha di rewşeke alozê ye. Hewldanê revê ji ber pirsgirêkê xwe yê navxweyî yan hevlihevdiyê dike yan jî êrişî deveran dike. Yanî heşt meyê hikûmetê çêbûye, komkujiyê beravê çêbûn di Ceblê û Lasikê û deverê de. Piştî wena êrişî ser Durziya kirin. Eşrefiya Sehnaya ye nêzîkî Şamê berî êrişa Swêda bikin. Piştî wê Swêda Wekî di kampanyê reşkirinê û derewa û gifa li taybet li Kurda û Kesedê nasekinin. Ji bo wî jî encama xwezayî ye. Ew dibêjin dibê xwedê gira vê wezareta beravanî, wezareta parastinê lê tiştek wilo tune ye. Ew hîn ew grûbên çete ê berê girêdayî Tirkî bûn. Hîn li devera min bicî û deverê di çetetiya xwe dikin. Hîn hikumeta şera negiyayê serê kaniyê, negiyayê girê spî, negiyayê aliyê min biciwa. Lihevkirinekî wilo bi reng ji bo ragihandinê kirine, pêdirastiya xwe tiştek wilo tune. Reva ji ber pirsgirêka û nexwestina çûna Parîsê ji bo yî bi amadekariya hêzên navnetewî Fransa, Marovaniyetk, Mazovaniyetk û Amerîka amade bibe, rev ji ber pirsgirêka. Lê êrîşkirin bersiv hat dan û di encamê de doh Ew êrîşa demî û bi cihekî bû, nuqtayekê bû sirkînî. Niha dîmenê te cemidîye birêz Newaf Xelîl, hevalê me hewl didin hal bikin. Niha tenê em fotografê te dibînin li ser ekranê ya me, dengê te pir zelalî hat, ji ber vê em neketin naberê. Mamoste Fehîm, provokasyona dewleta Tirkiyê bîne provokasyonê jê tê vê êrîşê de? Yanî ew herêma ku êrîş û em bêjin şer û pevçûn çêbûye piranî bi ser bi çeteyên dewleta Tirkiyê ve ne. Yanî ew jî li wir hene û tabî divê em tiştekî din jî bînin bîra xwe. Yanî agahiyên ku ji herêmê tên ev meha dûmahiyê ku mehek zêdetir e ku hêzên ser bi HTŞ'ê, Qaşo, Gor, Rewşa nû hêzên fermî ya artêşa Sûriyê ne lê di eslê xwe de tiştekî wisa tune ye. Bi rastî jî ew grûbên çekdarê selefîst û cîhadîst in. Meyek zêdetir li wan dera xendekan vedikin. Yanî amadekariyekî şer dikin. Ne tenê li wan dera, li başûrê Deyrezorê jî vê tişta dikin û her wiha van rojên dûmahiyê jî hewldanekî din jî çêbû. Gelek eşîrên ereban ku di bin parastina hêzên em bêjin Rêveberiya Xweser de ne yan jî hêzên di nav Qesedê de ne, li gel wan jî danûstendinekî xurt tê kirin, da ku ew jî li hemberî Rêveberiya Xweser, li hemberî Qesedeyê bertekek nîşan bidin û ji wir jî aloziyekî derxin, ji bo êrîşê xwe jî. ji xwe re sedeman çêkin. Yanî ew tiştê li Suweydayê bi navê eşîrên bedewî xwestin pêk bînin, heman tişt dixwazin wan de re Kî jî xwest çêbe. pêk bîne? Dewleta Tirkiyê? Ne tane serê xwe dewleta Tirkiyê, dewleta Tirkiye û bi zexta dewleta Tirkiye ê ku rê li vê tiştê vedike Rêvebiriya HTŞ yê, Rêvebiriya nû ya Sûriyeyê. Yanî dewleta Tirk ji binî ve bi riya mîtê ve vê tişta lê dikole, dixwaze pêk bîne. HTŞ jî heta ku jê tê, Ji bo ku karibe destlatdar be, bi taybet li Rojavayê Kurdistanê jî destlatdar be û wan heremên ku zêdetir gaz û petrol û neft li wan deran e, bigiribin kontrola xwe jî van tiştana pêk tîne. Yanî bi têkiliyek xwe yê bi hêzên navnetewî re jî li ser vê yekê bi kar tîne û her wiha em bêjin Li herêmê jî bi riya çeteyan jî van provokasyonan dixwazin pêk bînin. Feqet rasterast ew hêza li xwe nabînin ku êrîşekî pêk bînin yan jî bawerî pê bîne ku dewleta Tirk bi rastî wê karibe piştgiriya êrîşê wî bikin. Qenaata min e ku wê êrîşekî jî bîne. Feqet ew hêzên navnetewî û gelek danûstendinên nû yên li Rojhilata Navîn bawer dikim ku ew derfeta nadin dewleta Tirk jî wek Efrîn û wek Girê Spî û Serêkaniyê Alîkariya hewayî yan jî bejayî li van hêza bike yanî ew jî rasterast şer e çunkî têkiliyên gel Îsraîl jî vê tişta derfet dade vê tişta yanî tê bîra we çend meh berê xwest li wan de re baregehên nû yê eskerî çê bike li gel HTŞ'ê jî bi hev kiribûn lê heman şevê Îsraîl wan baregehan da ser û binê hevkir ne eşq ku li wan de re dewleta Tirk baregehên eskerî çêbike yan jî cihê xwe berfirehtir bike di Sûriyaya nû de. Îja wan tiştan a ku pêk dihat dixwazin wekî ev car qesedeyê wekî êrîşkar bidin nîşandan û ser vê yekê jî bi rengekî ji xwe re maneyekî bibînin, derfetekî bibînin û bi vî awayî zextekî li ser qesedeyê çêkin. Yanî ji xwe birêz Newaf jî gavika din got, Yanî ew têkiliyên navnetewî û her wiha amadekariya civînên Fransayê jî bi rengekî wan eciz dikin. Naxwazin bi vî awayî Kurd li wir bi rengekî zêdetir xwedî maf bin û karibin xwe bi rê ve bibin. Ji ber wê yekê jî dixwazin bi riya şerekî nû Vê tişta bi paş ve xin. Ev ya jî bi me nîşan dide ku seddî sed provokasyon e û seddî sed di odeyên tarî de hatiye plankirin, hatiye sazkirin van tiştan e. Gelek spas. Ka em bipirsin birêz Newaf Xelîl, madem kanalên diyalogê hene di navbera Qesê de, Rêveberiya Xweser hem bi Şamê re hem bi dewleta Tirkiyê re, bi qasî ku em ji Îlham Ehmed yên bon, kanalên diyalogê hene,

Tevî rasterast bi tevî dewleta Tirkî bi tevî Rojava qas bibe baş e. Kurd destkeftî wana Rojava ne mezin bin. Ji boî pêşeroja Tirkiye, Tirkiya Erdogan ya jî Tirkiya Luzar wê baş be. Lê hinek tişt dibin wek min got ev grûbên çete êdî dewleta wan ji destê wan dire. Yanî her cihek ji wan îmaretek çêkiribû, deverek çêkiribû ew bi xwe qanûn û hukm û her tişt dikirin. Têkilît navbera Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Şamê de ya ji Hikûmeta Demgê tê bi nav kirin. Berî du sê roja Fermandarê Giştî yê Hêzê Sûriya Demokratîk Jeneral Mazlûm Ebdê got ku yanî danûstandin rasterast hebî. Hinek xîtaba wan îro bidî ne ne tûn bû. Di ew kesê gi parastinê dikin, ew kesê gi nizîkî şera bixwînin. Dê pirsgirêkek bingehîyê yê, heta vê kêrîtî artêş tune? Yek, di do heta niha nabêjin em ê wê dewlet çawa be. Hûn dibêjin em rabûn ser xwe, me şoreşek kir, me rejîma Esed xist. Yê baş e, dewleta tu çêdikê gi mane gerekî tiştekî wê neşt bi rejîma Esed. Destûrê bingehî be yan jî şêweyê gi par be, Pêkhateyê Sûrî bi şo gotina demokratiyetê qet jer ji wa bi şaştî jî nabêje. Herê wekî wek bûyo pêkeniyekê dibê tenê hikumeta şer'a neçar gotina demokratiyetê dibêje wextê navê hêz Sûriya Demokratîk bêje. Çav li rê ye ke ev nakokiya xwe yî navxweyî êdî karibin tim ew ew tevdanê bikin. nakokiya di navbera xelkê Sûrî de çê bikin. Wek nimûne, hîn Komîteya Lêpirsînê a bi sê mejêr zêde kirin ji bo komkujiyê beravê xwedê giravî derxîne û hîn hîn hîn rapor pêşkêş nekiribû, dest pê kirin qirkirina dest pê kirin êrîşê ser Swêda. Îsraîl derbasî deveran de Li wan dixin têkiliya misrayên dikin carek ku di do sê di astê herî bilind de tên dibêjin vê dirzî têkiliya misrayên dikin ê çi ji dirziya dibêjin ya zê te bikujim û divê tu qebûl bike û ya jî yanî riya te yê têkiliya misrayên bike niha dirzî jî dibêjin di wextêkê di navbera hebûn û tenebûra ve de be em ê têkiliya misrayên bikin ew heman israîl e giûn têkiliya pêş dike hikûmeta şer e û heman israîl e Gê di du hezar û pazdeh de di rojnameyê erebî de bila bûye navnetewî, di du hezar û pazdeh de Îsraîl got ji niha û şûnde em birîndarê Cibhata Nosra yanî a ku Colanî serokê yê bû em niha û şûnde nema di nexşxaneyê xwe de wana tedawî dikin derman dikin. Ê du hezar û deh de têkiliyê we bi Îsraîl rabûn û anê û ji dirzyar bin çima hûn têkiliya dikin tevge Têra we ser qirka Durziyayê. Wê ev rewş bimîne, bawer dikim hinek zelalî çêbibe, gi civîna Parîsê çêbibe, ji ber Fransa, Emerîka û Brîtanya bi vê civînê re ne û di wê baweriyê de me yan jî di gor hinek agahiya hinek helwestên Siûdiyê jî ne wek berê ne wek berê ne ji ber gelekî didoana lê beraberî wê tiştekî zêde nake. Qatar jî Di gor ragihandina Qeterî wek nerazîbûn cûayê ji ber Siûdiyê dixwaze para Qeter û Tirkiyê tevî bibe wek rayedarekî rêveberiya Xweser got, Yanî Siûdiyê hesab dike ke Sûrî ji Emerîka kirî ê ev jî ne Qeter lê razî bibe û ne Tirkî lê razî bibe. Di qûnaxekê de ku bi ra Tirkî prosesa aştiyê de ji dir be, bawer dikim wê têkiliyê wênî herî baş bi gelê Kurd û pêkhateyê Bakur Rojhilatê Sûriyê re bin. Gê Tirkî dîsa ji dir be û bi prosesa aştiyê bi rêkûpêk bimeşe. Gelek spas. Wezîrê Karê Derve Hesen Şeybanî çû Moskovayê bi Lavrov re hevdîtinekê pêk anî. Daxuyaniya Lavrov hinek balkêş e, cara yekem e em jê dibîstin fêmişik. Basa mafê kurdan dike, basa mafên kêmenetewên li Sûriyê dike. Wextê ku me rû bide ber çavan ku di çardeh salê dawiyê de Lavrov, rêvebiriya Rûsyayê destûr nedan ku rêvebirên Rojavayê Kurdistanê tevlî civînê Jenevê, Astana, Soçî bibin. Basa mafê kurdan nekir. Tim li cem rejîma Baas ciyê xwe girt, cem Esad. Gotinê wî yê vê dawiyê çiqas samîmî tên? Ya bi rastî gotina dawî meriv pêşî de bê jî baştir e. Çi dewletên xwedîhêz çi tişt bêje dema berjewendiya wî tê de tune be, hesab û kitaba wî ya taybetî tê de tune be tiştek nabêje. Yanî Lavrov jî ê din jî gava di derbarê Kurda de tiştek dibêjin Seddî sed hesabekî wan li gel aliyekî din heye. Em bêjin piştî rixwandina rejîma Esad yê ku li wan dera pêwbaskî şikest yek ji wan jî Rûsya bi xwe bû. Rûsya çi kir piştî wê heyanê ji bo ku hêzê xwe li wan dera bide sekinandin bi rengekî li gel Rejîma nû ya Sûriyê re rûnişt, peymanekî li gel wan çêkir, hêzên xwe kişand hemû ew dorhêla Tartusê wan derna, ew cihê din jî vala kir li wan dera ma, yanî ji bo kontrolkirina Rojhilatê Behra Spî li wan dera ma û piştî wî jî zêdetir berê xwe da Ukraynayê yan jî bi awayê din bi cepheyên din re mijûl bû. Feqet vê dûmahiyê ku li Sûriye liv û tevger ji nû ve dest pê kir em bêjin, danûstendin ji nû ve dest pê kir, êdî kevir hêdî hêdî li cihê xwe ve rûdinin. Rûsya jî lê nerd ku ew jî dixwaze di nav vê proseyê de cî bigire, bi rengekî bêje ez jî heme. Wê çawa bike? Ji bo vê proseyê de cih bigre tenê destê wî de dikare ji bo Kurda tiştekî bêje. Yanî ew jî Kurd xwedî maf in, Kurd divê mafê wan bê naskirin. Lê feqet di dagirtina binê wî de jî tiştek nabêjin. Yanî dîsa vê tişta wek qozekî bi qenaeta min ew ê li hember Tirkiye bi kar bîne ew ê hember Amerîka kar bîne ew ê di têkiliyê xwe yê Îsraîl de bi kar bîne. Yanî ciyê baweriyê nin e. Çima vê tişta dibêjim? Yanî Lavrov bi xwe Şeybanî re hevdîtin dike Sûriyeya nû wek komara Sûriyeya Ereb dibêjin. Yanî dîsa peyva ereb lê zêde dike. Ê tu mafê kurda diparêzî, ji alî din dewleta Sûriyê jî wek dewletekî ereb dibînî. Ha îja hesab di bin viya de heye vê tişta dibêje başî xirab e û tiştekî din e. Rastî dibêje. Yanî mafê kurda divê li Sûriyê were naskirin. Yanî bê ku ew maf bê naskirin, bê ku ew rêvebiriya xweser bê naskirin, bê ku ew berdêla ku heta nuha dayîn, Li hember wê berdêlê jî bi rastî jî Kurd dikaribin xwe dûr bi rêve bibin. Rêvebiriya xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê de tenê Kurd najîn. Ew qewmên din jî, ew baweriyên din jî li wan dera dijîn. Ew jî karibin xwe bi rêve bibin. Her wiha ne tena serê xwe ew. Ên Suweydayê jî, Durziyên Suweydayê jî, Elewiyên em bêjin Laskiyê jî êdina jî ji bo ku karibin xwe bi rê ve bibin piştgiriyekî navnetewî pêwîst e. Zextekî li ser rejîma HTŞ'ê pêwîst e. Van tiştana divê çê bibe lê feqet vêya jî em divê bizanibin yanî bê hesab û kitêb lazim e van tiştana bê gotin. Yanî niha li Tirkiyê jî tu bipirsî wê bêje Tirkiye jî çendê anê Heqan Fîdan bi xwe got ku em pê xweş in ku mafê kurda li wir bên askirin. Lê feqet çawa wek mafê takekesî dibêjin yanî wek xwe bi rêvebirin yek ji wan jî tiştekî eşkere nabêjin. Mesela daxwaza Rêvebiriya Xweser li ûr eşkere ye. Dixwaze Sûriyeyekî ne navendî çêbe û di nav wê Sûriyê de ew jî karibin xwe hem di alî parastinê de hem di alî rêvebirinê de Îdare bikin, karibin vê tişta pêk bînin. Ji bo wê yekê jî dixwazin destûrekî bingehîn ya nû çêbe. Ji bo vê yekê jî dibêjin hemû qanûn biguhere. Tena ji bo xwe jî naxwazin, ji bo êdina jî dixwazin. Lê di vî warî de yek ji wan jî tiştekî di vî derbarî de nabêjin. Yanî lê feqet vê tişta wek tehdît bi kar tînin hem li hember rejîma nû ya Sûriye hem li hember aktorên din. Yanî ji wir jî peyvên Lavrov mixabin ji bo min ne cihê baweriyê. Feqet tiştê dibêjî jî, em bêjin ji bo vê gav jî realîteyekî ye, rastiyekî ye. Ew rastî dibê binê bê dagirtin, bê vekirin û di qada navnetewî de, bi taybet di neteweyên yekbûyî de jî were testîkirin bi vî awayî. Yanî tenê serê xwe bi gotinan nabe. Yanî. Rastiyekî din car di derket holê, dema ku mirov rastiyê di dema wî de, di cî wî de nebêje, wateyê xwe wenda dike. Yanî ew bi xwe destê xwe efrîn da dewleta Tirk. Çima wek tehdîdek li hember Kurda bi kar anîn, piştî ku ew tiştên ku daxwaz dikirin ji bo Esad daxwaz dikirin ji Kurda, pêk da hat çi kirin, wê tehdîda bi kar anîn, destê dewleta Tirk girtin anîn efrînê.

Digot ku Amerîka wê yekê dikir bo dewletê kurdî li bakur rojhilatê Sûriyê çêk bike. Lê dîtina min cuda ye ji amêvanê hêja. Ji xwe tişt e kese wê çima Rûsya tiştekî li hemberî berjewendiyê xwe bêje ku kê gotiye Rûsya yan jî heta dewleta Vatîkan li dijî berjewendiyê xwe kar dike. Aliyê ez dibînim, aliyê erênî di xwî de de yê dê qebûlkirin û qebûlkirina

Yanî ji xwe ve ji bo yê xwe berî partiya xwe û berî dewleta xwe jî heta fînan tiştekî difikire. Lê ew ew gava parî ji wan bêjin. Yanî berê çawa her tişt tiştek qebûl nedikirin, ana dibêjin bê hebûna Kurda em qebûl dikin, bi çi şêweyê çi rengî bêjin pêşveçûnê çêdibe. Bi taybet piştî prosesa aştiyê yan jî destpêka Behsa prosesa aştiyê bûye. Gelê Bakur Rojda tê Sûrî jî tiştekî dijî berjewendiyê xwe nakin û hêzên navnetewî ji xwe em dizaniyane ji war gel û nirx û demokratî û ev ev ev tiştêk behs dikin yanî ji xwe tiştekî cima nake û ispat ser vê yekê Serokê Emrîka di bi zimanê çapemeniya Ewropiyan dikî Seroka cîhana azad Alemul Hurr dibêjin Bi Colanê re bi Ehmedî Şer re rûnişt û hîna bi lîsta terorê de bû. Yan jî piştî çend rojan hîn dema Biden de bû hatin Şamê deh roj ser derbas bûn hîn Emerîkiyan deh milyon dolar danîbûn li ser hinek agahî agahiyê ke mirov kari bigê Colanî Barbara Leaf hat tê rûnişt. Em ne behsa dewleta dikin. Em behsa şêweyê nêzîkbûnê wan dikin û di kûyî de kê de Bercewendiyê me û bercewendî wan diya. Ji bo yî ez. Newaf Xelîl, ez tirs çi ye? Mesela tiştê ku kek Fehîm jî dibêje, sibê dusibe derkeve holê ku Rûsya bi armanca şantajê Kurdan bi kar tîne weke kartekî. Bi hete şêre niha di nava bazariyekê de ye. Em nizanin eger di nava bazariyê de be bikare ji bo nifûza xwe, tesîra xwe li Sûriyê zêdetir bike Kurdan eger bi kar tîne fayda kurdan çawa dikeve vê meselê? Na yanî ev gotina kurda bi kar tîne gerek em ji xwe di dîtnan de em bi kar nayînin. Yanî em nikarin Lavrov bê vê gotinê li bêjin. Lê wextê ku tê gotin ne ku baweriya me bi Lavrov tê ye, ne baweriya me bi Hakan Fîdan tê û ne ku baweriya me bi Wezîrê Karê Derve yê nizanim kîjan dewletê tê. Em li kwîtekê ne em çawa bi kar tînin. Yanî wextê Lavrov bêje Ev pirs dîsa dikeve rojeva dawnatewi de û Lavrov ji bo tiştekî dibêje lê rêvebiriya Xweser ji bo tiştekî din kar bi kar bîne ji bo wî Kurda û ji bo wî jiyana hevbeş. Têkilî bi Rûsya re yanî tiştekî zêde nehatiye guhertin, hîn ew hebûna wan baregeha hebûna wan barefirgeha Qabûs re heye û hinek çûn û hatina di navbera baregeha wan li Hemêmî ya Qabûs re heye. Tiştekî

Li wê derê em zanin ambargo heye, hêzên HTŞ'ê destûr nadin xwarin vexwarin yan jî malzemeyên din biçin Swedayê. Lê ji Rojavayê Kurdistanê dîsa jî karwaneke alîkariyê çû we ya îşaretê tiştekî ye. Yanî êdî korîdor vedibe, navbera Durziyan û Kurdiyan Kurdan hinek zêde zelal dibe tekîliya wan. Niha di kîjan astê de heye we jî heye we şopan gelo? Axirîn îro agahiyekî ragihandin teqrîben pêncî û pênc ton xwarin û hin pêwîstiyên din û derman ji Bakur Rojhilatê Sûriyê ber bi Siweydayê ve rê biketiye yanî rê ketiye berê jî rê ketibû lê Basa Şamê hat kirin. Çima li ser Şamê re derbas dibe? Çima?

Ji Dêre Zorê, mamoste, ji Dêre Zorê sînorê Iraqê dişopîne heta sînorê Urdunê diçî, tu xwe dikî ne. Hem herêmekî ji alî cografyayê ve zor e, hemû çol e, yek ya din jî yanî ev tişta dîsa bi danûstendina rejîma nû re çêdibî. Yanî berê rê li ber girtin heta çend caran êrîş jî kirin van alîkariyan, nexwestin vê korîdora vebe lê piştî ku em bêjin, Li Sueydayê bi Îsraîlle pêkhatinek çêbû, piştî wê pêkhatinê yanî piştî bi taybet civîna li Parîsê di navbera Îsraîl û rejîma Eteşeyê de Emerîka jî di wê civînê de beşdar bû. Li wir lihevhatinek çêbû ew alîkarî em bêjin dest pê kir di domin feqet ev nayê wê wateyê ku rewşa Sueydayê baş e yanî hê jî Rejîm li hember Swêdayê ambargoyekî tund daniye. Yanî herî girîng jî kareba elektrîk tire ye û av tire ye. Yanî Teşkîlata Tenduristiyê ya Cîhanê beyanekî da, ew beyana xwe de eşkere dibêje, Rewşa nexweşxaneyên Swêdayê Pir zor e. Divê kareba tune, elektrîk tune, nikarin tu tiştek bikin. Gelek nexweş li wan deran e û ew nexweş jî birîndar jî hene ku rewşa wan a jiyanî jî Însanên wenda jî hene. Wenda jî hene. Însanên wenda jî gelek Pênc hene. sed şeş sed kes wenda ne. Ji wendayan wê de tir em bêjin jiyan li wir her diçi ber bi zorê ve diçi û sedema vê yekê jî helwesta Rejîma Ehmed El Şara ye, rejîma Colanî ye. Yanî ji wê tişta jî lazim e meriv bîr neke. Lê feqet di vî warî de Rêveberiya Xweser dixwaze bi alîkî ve ji birînê wan re bibe çare. Çimkî meseleyekî însanî ye. Heman tişt tene ji bo Siweydayê çênekir. Yanî em bînin bîra xwe li hember hemû xeteran Ji bo hêla ewê jî Laskiyê jî vê tişta pêk haliyan ya û qetlîama ewil ku li wan deran pêk hatibû ku Laskiye bi awayê eskerî ve hemû di bin kontrola wan de ye û heta êrîş ser bi heyva sora Kurd jî hat çêkirin, êrîş ser bi kesên ku çûlî li wan dera jî hat kirin, heta rojnamevanên Ronahiyê jî wê demê hatin girtin, yanî evan tiştana pêk anîn, lê dîsa jî ew alîkarî li wan dera jî hat kirin. Feqet di vî warî de divê hêzên navnetewî jî bi rastî rola xwe bilîzin, yanî ev jî divê em bîr nekin, çimkî Swêda û her weha Laskiye her du alî bi xwe jî qetlîamên pir mezin jiyane û ew qetlîam jî piştî heştê qanûna sala çûyîn çêbûye, piştî ku rejîma Esad hilweşiyayî çêbûye. Yanî sedema vê çi ye? Berpirsa berpirsyariya vê yekê jî di serê hikûmeta Colanî de ye. Ew qas basî ne. Nawaf Xelîl, dema ku em lê dinêrin HTŞ û hikûmeta demkî ya Şamê Çavkaniya probleman e. Hem li Laskiye Tertusê û hem jî li Swêda li hember Durziyan. Ama berovajî vê jî Rêveberiya Xweser, Qesede rola derman û çareseriyê dilîzin. Hêzên navnetewî vê rewşê nabînin. Yanî qasî ku em ji derve ve dibînin, Qesede, Rêveberiya Xweser mîna ku temamê Sûriyê birêve bibin, çareseriyan digerin. Ji bo yê Swêda dixwazim vê bêjim, em behsa Bakur Rojhilatê Sûrî dikin û behsa Başûrê Sûrî dikîn. Em di deverê gelekî dûrî hebin û bêguman neçar bû komeleya Mezopotamya her wê dike ji ber li Şamê jî awahî dav û alîkarî bidîn. Ew xel ne tenê pêwîstiya û alîkariya madî û ya manewî jî bêguman heye û rîspiyê wan ji derketin gotin ragihandina Bakur Rojhilatê Sûrî, Yanî rolekî mezin lîst bî yan jî wê qirkirin li ser me mezin ba. Ji bo HDŞ'ê yanî gelek car pirsî çima ew di nav dua grûbê bi seda grûb hebûn, demekê hezar û sê sed grûbê çekdar li Sûriyeyê hebûn. Ana jî heta niha bi sedek bi sedek grûb a dene tevgê navnîşan li war danîne xwe dê girewt bi wizareta parastinê ya berevaniyê. Di nav va grûba dê a û bi bo xurt heteş

dest bi vê êrîşê bûn. Ji war girîng bû ke ev rejîm bikeve û Îran nemîne û Hizbullah nemîne tev ke metirsiyê ji hertişê hene. Yanî û jixwe dîsa jî Ewropî û Amerîkî ne pîvana wan ne pîvana mafê mirovan ye. Dema êrîşî yazdeh Eylûlê li New York û Amerîka çêbûn ji Brejinskî re gotin ê ke ew çekdarên Efxanî û Ereb yanî piştgirtiya wan kir û piştî wê Yanî qayîdê êrîşî New York kir, gotin ma ev ne encamê siyaseta we bûye û yanî ew ew piştgirtiya we ji ji van grûba re bû. Got li beramberî rûxandina Yekitiya Sovyeta berê ne ne bi hakî mezin e. Yanî te dîya dîtin sedem destêwerdan yan jî dagirkirina Rûsya ji Efganistan re û têkçûna wê sedemê hilweşandinê bû. Ji wan re anîna Heteşê Metirsiyê wê hene erê. Lê ew dibînin ew dibînin û şerê jî dixwaz wê aqna bike, ê dikare va grûbên çekdar, radîkal, selefîst, cîhadîst, terorîst wana kontrol bike, şer a li destê xwe sêga xwe dixe. Lê her gund di dir êdî bahûrî pê nabin. Yan wê ew sozê bide Amerîkya û Brîtanya û Fransiya û Ereba û êdî ya wê pêk bîne û hêzê Sûrî giştî qebûl bike bi taybet rêvebirêya xwe ser û qesd li ser masê û kesên nûnerê dirziya û nûnerê elewiya û nûnerê pêkhateyê de da ku peymaneke civakî bê kirin ya her gund her wê wê biroxe. Navkomkî di navbera Heteşê bi xwe bi xwe de ne. Di navbera Esed Şêbanî wezîrê derve û Enes Xettab wezîrê Karên din ne. Grûbên din ji bo Ozbek û Tacîk û û mûcahedînê Fransî yê ji wan bê mûcahedîn. Ew hîn din ji wan nayên. Ne rewşekî wekî ragihandin Tirkîya kirin wek bê grûbekî û ka ser xwe ne û ragirtîne û her tişt kirin destê xwe ne wina. Yanî wextê dest bi êrîşê bû Sadik Dêncî kesê xwekuja hûnê Ehmedê Şera Bi erebî jî dê em hêmasî gotin bi taybet awa ye û bîst hezar hêzê wan bûn. Ana di ê rewşa sûrî çopîn roja ne pirs binêkene. Yanî bala min kişand Bedran di rojê dawî de ê gelekî nêzîkî rejîmê wek li ser qenala wayî a newçeya gotin êdî nema têqebûlkirin yanî carekê Êrîşê Swêda bi ya jî carekê yekî stranbêjekî gelerî wî digirin heqaretê lê dike ji ber vê te carekê stran bi ser Beşar Esed gotiye her roj pirsgirêk derkevin. Carekê dê yekî ji Elmanya dir piştî du roja tê girtin û tê kuştin dir îşkenceyê dir nasekine pirsgirêk. Yanî êdî xelkê Sûrî berê digotin

Yanî niha tiştê heyî naşt bi dewletê. Erê rast e belkî derfê tiva kirine û derdkevin ser ragandinê û kesên jî zanîn sûret naşwar bigirin lê tiştê heta niha va hiştmeyê dawî di Sûrî çêdibe neyê dewletane. Heta şal dikarîbû bi zorê, bi çek, bi sîlah û bi girtinê di Idlibê bi rê ve bibe, Sûrî gelekî gelekî ji Idlib meztire û rêvebirina Sûrî milyonê Sûrî gelekî gelekî ji Idlib zehmettir e. Hîn di wê serxweşiyê de ne, hîn jî bawer dikin karin Amerîkaya Ewropiya bixapînin. û Sûriya jî bixapînin û bendî wê kê dikene li gorî felsefa vê cemaetê wê feqet temkîn heta em xwe cîbicî bikin lê ez bawer dikim êdî dem ji war divê ge ew bi xwe bi xwe karibin xwe yanî li hev bikin aniya keyepê çêkin. Wêl Parîsê xuya bike ke civîn çêbibe. Gê ev cemaet dixwaze bi rastî wekî şerek bo em ê ji qonaxa şoreşê nav dike vana de. Em ê derbasî qonaxa dewletê bibin û mê xwe ji wî kevneşopîya xweyî a cîhadî xelas bikin. Yan jî wê vegerin wek berê Wê li serê xwe swarên wek tê gotin û wê bi hol bikin em dikarin Rojava, Amerîka û Ewropiya bixapînin û tim jî metirsî çi ye ge em herin wê girovên tundrew bên. Ê ê şerê anîn bawer dikim belkî niha di çareseriyekê ya jî alternatîve bîn ger em ê ew anîn karin kesekî dijî bînin şûneyê bi baweriya wan de. Roja civîn al Parîsê diyar e gelo? Hîn yanî hatî talo kirin lê hîn yanî hîn hîn te tî çav li rêyî bê destpî kirin mijarê. Baş e. Em mijarê biguherînin. Fehîm şikê eger gotinekî te ser mesela Rojava Kurd û Kurdistan tune be em behsa Filistînê bikin. Niha meha Îlonê li neteweyek bî civînekê taybet tê derxistin ji bo Fîlîstînê, şerê Xezayê, Îsraîlê. Gelek dewlet ketine dorê di nava wan de Kanada, Fransa, Îngiltere hene. Serkêşiya van dewletê din dikin ji bo naskirina dewleta Fîlîstînê. Yanî çareseriyeke du dewletî li Rojhilata Navîn, Fîlîstîn, Îsraîlê. Ew ê serê xwe bigire ev proje? Yani yani ew ê bibe derman ji pirsgirêkên îroyîn ê Rastî eger ya rastî meriv bêje ji mêj ve lazim bû hemû dewletan Filîstîn nas bikin. Yani bi rengekî êdî li Rojhilata Navîn çêbû ku eger mesela Filîstîn çareser nebe bi rengekî qada navnetewî de neyê naskirin wê Alozî her bidome, nenaskirina Fîlîstîn bi rengekî nedewletbûna Fîlîstîn jî pêşî li Îsraîlê jî vekir. Yanî mezinbûna Hamas jî bi qenaeta min girêdayî vê yekê. Yanî ew astengiyên ku li hember Fîlîstînê hat derxistin her çû Fîlîstîniyan radîkalîze kir û ew radîkalîzasyon bi rengekî bi Hamasê re xwe dît. Îja ji nuha şûnde jî piştî ev qetlîama mezin ya du hezar û bîst û siyan vir de heta nuha jî tabî dîsa êrîşa Hemasê divê em bîr nekin yanî ew çawa çêbû ji bo çi çêbû hê jî tarî ye hê jî tarî ye yanî ew Hemas ne ew Hemas bû ku bi rastî êrîşekî bi vî rengî bi ku Sedan Îsraîlî bikuje ev Tişt ji Îsraîl re bû sedam, ji Netanyahu re bû sedam û heta niha pêncî şêst hezar. Ez tenê tiştekî zanim, wan deman rêveberên Hamasê yên ku ev provokasyon pêk anîn civînê xwe li Stenbolê çê kirin. Hemîdî Stenbolê re derbas bû. Yanî gelek tişt birî de heye. Bêguman ez jî di vê qenaatê de me. Biroyekî Hamasê jî li Îstenbolê bû. Gelek berpirsyarên nû yên siyasî û eskerî diçin dihatin. Yanî navendek jî Îstenbol bû û her wiha Erdogan dixwest ku bi hin gavan Îsraîl lawaz bike û her wiha texmîn nedikirin ku Îsraîl êrîşekî wisa mezin ser bi Gazeyê vebînin. Ez parantezekê vekim. Nûnerê taybet yê Donald Trump ê Rojhilata Navîn îdia kir ku Hamasê qebûl kiriye çekê xwe dayne. Derbasî tekoşîna siyasî bibe. Lê Hamasê red kir. Hamas dibêje heta ku dagirkeriya Îsraîlê li ser axa me hebe em çeka danayînin. Parantezê digirim wekî agahî. Bêguman, bêguman yanî wek agahî ew jî baş bû te got hanî bîra me. Lê axir li wir em bêjin lîstikekî çêbû feqet ji vê lîstikê kî derfet dît divê em bizanibin. Yanî îro li Rojhilata Navîn Îsraîl aktorê herî xurt e. Derket holê yanî Hemas bi çawayî çi kir serê wan me dît. Hîzbullah çi kir me dît û axir şerê dozdeh rojî li gel Îranê çi kir me dît. Îja hat wê raddeyê ku êdî Trump bi xwe jî radibe li televîzyonan dibêje ku gava min zarokên Gazzeyê dît hêsîr bi çavê min ket. Sedem çi ye? Wan sîlahan, wan çekan kî daye Îsraîlê? Ê ku wan zarokan li wir dikujî kî ye? Ne wisa ye? Di nava wan dewletan de ku dibêjin em dewleta Filistînê nas dikin navê Tirkiyê min nedît. Ji bo Tirkiye tiştekî din tê gotin. Belkî kak Nawaf ji min baştir jî zane ew ê karibe bêje. Ji bo Tirkiye eşkere dibêjin ku zextekî mezin li ser wan danîne lê axir dixwazin Îsraîl û Tirkiye li hev bînin. Ji bo ku li hev bînin jî Tirkiye dibêje ew tiştana bi Netanyahu re çê nabe. Piştî Netanyahu eger hikûmetekî nû li Îsraîlê çêbe em dikarin li hev bên û em dikarin gelek planan jî bi hev re ji bo Rojhilata Navîn ji bo ev alozî li ortê ji ortê rabin em dikarin pêk bînin. Yani niha jî tê hesab ku belkî Ew naskirina meha Îlonê ku gelek dewletan bi nav dike, bi rengekî ji bo hilbijartinên pêşiyê ya Îsraîlê ku ji bo Netanyahu bibin. Yan bi rengekî êdî karê xwe bi Netanyahu re qedandin. Ê piştî wî ji wê Netanyahu sûcdar îlan bikin, bi rengekî din ew ê hikûmetekî nû li Îsraîlê çêkin û her wiha li gel Tirkiyê ji wan li hev bînin. Yanî planekî wan heye. Ne ku tune, ew naskirina wan jî ji wê planê derketiye. Heta niha Fransa tenê bi eşkere got em ê wî nas bikin, di îlonê de biryara wî bidin, lê Brîtanya got em ê jî hewl bidin ji bo naskirinê. Rasterast negotin em ê nas bikin, lê feqet hin dewletên din jî weka Fransa eşkere gotin em ê nas bikin. Li wir de jî tiştekî hesabekî din dikin tabî. Dîsa dawî li Hemasê anîn yanî dixwazin Gaze jî teslîmê hikûmeta Filîstîn ya Mehmûd Abbas bikin. Yanî li wir jî hin hesaban bi hev re dikin yanî bê hesab ninin. Gelek spas. Pênc pênc deqeyên dawî em ji Newaf Xelîl re bihêlin mesela Filîstînê de. Niha em dibînin ew welatên ku dibêjin em qebûl dikin tev hevalbendên Îsraîlê ne. Çawa mimkûn e ku li dijî siyaseta Îsraîlê tev bigerin ev welatên Ewropî? Biryarê neteweyê yek bûye hinek dewletek Filistînî ser axa pêncî hezîrana di hezar nû sed û şêst û heft çêbide. Tenê ev berê biryar in. Û bi rastî ev jî wek rengekî ji xapandinê û re ji ber berpisyariyê yanî wê çi bê guhertin piştî tiştê bû. Filistînî bi taybet yanî hêzê we yê siyasî ez bawer nakim kesekî bi dîrokê doka şans û firsat winda kir. Destpêka damezrandina dewleta Îsraîlê wî çavî gotin ku bera du dewlet çêbin. Dewletekî ereba û dewletekî cihûa û deverên pîroz me bi spê Quds û ew dîwarê ji hûr berdigirîn, ew bera di bin yanî serwerdeyî di bin berpirsyariya wî çavî ne ne yanî wek wek min bêjin ana neteweyek bûyî. Piştî şêst û hefta dîsa serokê Tûnisê gotin

Wek sulh û Hudeybî, sulhê Hezretê yanî pêxember bi ciwar kir. Yanî ew e ki peyman e ki heta em xurt bibin em ê dev jê birdin. Bahurî ji xwe tune heta ana peymana Osto jî girt. Not û siyadên Osto hate mizekirin û piştî wê lê li Qesra Spî di dema pêlkirin to li hat tedî ew jî hate mizekirin. Dema Îsraîl wê jî qebûl kir. Her bûr didirin. Şansek tê mixabin winda dikin û qelstir dibin û Îsraîl bêtir çav Sûriyê dike. Yanî bi taybet hikûmeta Netanyahu gihana kesên tê de ne, yanî wekî Smotrîç, wekî Ben Gvîr yanî dîtinê wan e û ka tundrew in. Bawer dikim merov belkî bêtundrew jî hêndî dibin. Bi kin ez bêjim ew Xezzayê di yek leşkerê Îsraîlî dê tune bû û Sinwar, Di kongrekî rojnamevanî de digot, Ez niha van zêder kevim û Îsraîlî karin firokeyên xwe yekê hazir bikin û bi çek û sîleh bikin. Ez ê derkevim di skakê bimeşim û ez tim metirsiyam tune. Û bi rastî derket piştî wê û meşiya û kesekî îşê xwe jê nanî. Ji ber bawer dikir ke nikarin tiştekî bikin. Piştî wêna ji ber nirxandina şaş

Plan kirin erê, lê li ber tu berawendiyê di navbera Hamas û Îsraîl de bike, yanî hêza Hamas li bera Îsraîl çi ye? Te çima te ev ev bihane xist destê hikûmetekî tundrew weka Netanyahu de? Di encamê de, yanî wextê miro tê bîra me tevgera azadiyê wextê hatin çûn li cem aniya demokrat û aniyên filastînî de perwerde bûn. Ew ew dikare ana bêje, bedran kes nema behsa wa dike. Yanî Mebestê gê di qonaxekî dîrokî de te nikare baş binirxînî û pêşeroja Xwepîn wek Hmas kir, wekî Hêz Sinwar kir, di Hêz Sinwar jî hat kuştin û bira wî Mihemed jî yê fermanderê leşkerî Hemed Sinwar jî hat kuştin û bira wî Ekadmîs jî hat kuştin û serokê Hemasê jî hat kuştin û rêza vek yekê û di du ofîsya jî û kevirk li ser kevirkê nema Hemas bê jî çekê danîn. Te çima ragihî çekê

Gi rengekî peyde bikin bêjin va dewletik heye û ev hêzên navnetewî bi xwe ê gi ev pirsgirê çêkirin berî nêzîkî heştê salî ana dixwazin xwe ji ber pirofisyaliya xwe exlaqî jî bidin alî. Em ê îtirafê dewleta Filistîn bikin. Dewleta Filistîn pêwîstiya wan bi nane ye û bi aranîya wî e. Malatê Ava. Spas bikin. Gelek spas Newav Xelîl, Serokê Navenda Lêkolîna Kurdî li Almanya. Hema di nava deqekî de ev kurê Netanyahu Yair Netanyahu bi twîtek parve kir X dibêje ew ne deh dewletên ku hazir in Filîstîn nas bikin bila Kurdistanê jî nas bikin. Hema wisa mana wî heye yan ji xwe re wisa dibêjî? Heye ji bo xwe dibêjî yanî min diyar Netanyahu li hesabê wî nêrt. Yani em bêjin ji bo Kurda li wir belkî tiştekî xweş gotiye tê bîst tê zanîn tê dîtin ama di hemû twîtan de Ji bo zarokên Xezzeyê, ji bo jinên Fîlîstînê tiştên herî xirab, tiştên herî nijadperest dinifisîne ku yanî li hember wan xirabiyan ew tiştê ku gotiye meriv wek başiyekî nabîne yan nijadperestekî tund ya Gotina rast ji devê kesekî şaş derketiye. Gotina rast ji devê kesekî şaş derketiye. Ji bo wê yekê jî ez fedî dikim ku însanên me yên ku li wê xwe dispêrin û ji ser wê yekê jî dibêjin Filîstîn alîkariya me dikin. Ew tiştekî din. Çi ye? Îsraîl alîkariya me dikin. Baş e. Baş e. Tamam. Mala we ava Fehîm Işik, rojnamevan, mala te ava me re bûyî, Newaf Xelîl, Serokê Navenda Kurdî ya Lêkolînan li Almanya. Bi hêviya rojên xweş, azad, roj baş.